Ugai ĩĩ tha ndĩmũganĩre tondũ toĩ araragĩrĩra ikũmbĩ-inĩ. Ndũkanae gũkenio nĩ kĩro ndua no ĩgwe njohi ĩitĩke thĩ hage mũndũ ũngĩturumo na kanyamũ na ndũngĩruma mũndũ. Ũcio etagwo Kariũki wa Kĩarũtara Na aroiga atĩrĩrĩ, tũtigage gũkenio nĩ kĩro ta nyoni, tondũ kĩro nĩ gĩa kahinda kanini gĩgacoka gĩkoma. Ũtoĩ araragĩrĩra ikũmbĩ-inĩ. Ũmũthĩ ndĩraria ũhoro wa nyũmba cia ũmemerekia, nyũmba cia mohoro, ĩ ceceni iria imemerekagia na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Na nĩ mekaga wega, tondũ rĩrĩ, andũ makĩheo ũhoro na rũthiomi rwao-rĩ, nĩ manyitaga ũrĩa marerwo. Ti ta tene ũrĩa atĩ twathikagĩrĩria mohoro kana tabarĩra na rũthiomi rwa Gĩthũngũ, ũgakora kwĩ maũndũ tũkwagĩrĩirwo nĩ kũnyita tũtinanyita, tondũ hihi tũtirataũkwo nĩ Gĩthũngũ kana Gĩthweri. Nĩ guokire mĩtambo ĩno ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria, nĩyo mwĩtaga social media. Nĩ ĩkaga wega, nĩ kũrĩ Facebook.

Eeh aramemerekire na gĩkũyũ kana session ĩyo ĩmemerekagia na gĩkũyũ no oka gũtwandĩkĩra harĩa Twitter rĩ kana gũtwandĩkĩra Facebook rĩ kana Instagram rĩ aratwandĩkĩra na kĩmonimoni ĩ kĩng'enu gĩthũngũ ũguo ti wega nĩ twandĩkĩrwo harĩa na gĩkũyũ twandĩkĩrwo mohoro na gĩkũyũ na kũrĩ amwe marageria na nĩ ndĩmendete mũno no ndikũgweta marĩtwa no nĩ meyũĩ na nĩ ngũmahũrĩra rũhĩ na ndĩmarutĩre ngũbia. Arĩa matareka ũguo na nĩ meyũĩ, nyũmba icio cia mohoro, mũtige na nĩ twamũthaitha, twamũtandũkĩra nguo. Nyũmba cia mohoro ciĩna itemi inene mũno kũgirĩrĩria rũthiomi rwitũ rũtikahuke. Na ngwenda njuge, njuge wega njuge atĩrĩrĩ, nĩ mekaga wega mũno tondũ... No ũkorwo wĩ haraihu na rendio, nĩyo twĩtaga kameme, no ũkorwo wĩ haraihu na TV, no wĩna thimũ rĩ, kana hihi wĩna kompiuta rĩ, nĩ ũkũmenya nĩ tabarĩra ĩrĩkũ ĩgũka hĩndĩ ĩna, kana nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, kana ona nja wa bũrũri. No nĩ ngũmoria na ndĩmorie rĩngĩ, na ndikũnoga, atĩ tũmathikagĩrĩria. ceceni icio cia kũmemerekia cia Gĩkũyũ tondũ tũrĩ Agĩkũyũ, kana tũmeroragĩra TV-inĩ ya Gĩkũyũ tondũ maramemerekia na Gĩkũyũ. Ũguo noguo magĩrĩirwo nĩ gũtũmemerekeria kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria ya kĩrĩu, ĩ Facebook, ĩ Twitter kana ĩ Instagram. Ndĩmere atĩrĩrĩ, ceceni cia ũmemerekia inyitaga itemi inene mũno gũthaitĩra rũthiomi rwitũ rũtikahuke. Ĩ nĩgetha ciana citũ imenye rũthiomi na... nĩgetha rũciũ rĩ makona mũndũ wa kũmemerekeria tondũ mathiĩ makĩbacagia rũthiomi rũtukane na gĩthũngũ rũhuke onao rũciũ nĩ makaga mũndũ wa kũmemerekia wa kũmemerekeria na no ceceni icio ikahingwo tondũ gũtikĩrĩ andũ maramemerekerio na gĩkũyũ tondũ gũtirĩ andũ maiguaga gĩkũyũ tũngĩthiĩ ũguo rĩ tũgakora rũthiomi rwitũ rũrĩra thĩ ta mĩrĩo ya ngĩa riitho rĩrĩragia nginya iniũrũ. Nĩ ngũmũhoya na gĩtĩo atĩ video ĩno yakinya harĩa Facebook kana Twitter kana harĩa hangĩ rĩ, YouTube, tũ share nĩ getha ĩtambe, nĩkuo gwĩtagwo kũgaya, nĩ getha ĩtambe ĩkinyĩre andũ aingĩ, nĩ getha tũhũrane mbaara ĩno tũrĩ aingĩ. Tũcenjie andũ ikũmi, mĩrongo ĩrĩ, tũthi tũthiĩte ũguo, mũico wa ũhoro rĩ, tuone nĩ twaimĩria mbere. Niĩ ndigĩtagwo barũthi wa Gĩkũyũ, na o ta ũrĩa njugaga na no ngũcokera rĩngĩ rĩ, kũmenya Gĩkũyũ nĩ kwĩmenya.